א גוט נאמען רבותי, שלום עליכם צו די אלע אלע נייע מענטשען וואס וואטשען די שיעור פאר די ערשטע מאל, אה ברוך השם נאך א לאנגע טאג אויף א טריפ מיט די דעי קעמפ, סאיז יעצט בערך צוועלף אזייגער ביינאכט אדער מיטוואך נאכט אין די זומער צייט יעצט, ברוך השם אונז געבן די שיעור אויף די הלכות תפילה געווארהייט שיעור אויך בעסער איז אין ענגליש איז די תפילה אין די הילכס תפילה ווערט נישט שיר פאר די ערשטע מאל ווען שוין ווייסט מען שוין דאס מיין נאמען איז וויטאלי שווארץ און פאר די אנדערע מענטשען וואס וואטשען די שיעור יעדע וואך צוויי מאל א וואך סאו ברוך השם. קומט צוריק צו הערן נאך א שיעור, און וואס איז די גאנצע תפקיד פון די גאנצע שיעור, איז צו מאכן מענטשן געוואר פון די הלכות פון תפילה, און די הלכות פון תפילה איז מען קומט צו דאווענען אין צייט, מען קומט נישט שפעט, מען גייט נישט אויס מיטן דאווענען, און מען שמועסט נישט מיטן דאווענען אויך נישט. און דאס איז די גאנצע תפקיד פון די שיעור, צו געבן מענטשען די געווארהייט, די אווערנעס, אויף וואס איז וויכטיג צו טון, פונקט ווי א מענטש וואלט נישט געקומען צו שפעט פאר די ארבעט, אדער שפעט צו די עירפארט, אדער עני זאך שפעט בכלל פאר אן אפוינטמענט, כל שכן וכל שכן א מענטש דארף וויסן אז ס'איז דא א באשעפער אין די וועלט, אז מען דארף געבן אים ערשט פריאריטי, און ער קומט צו דאווענען ווי א מענטש, קומט אין צייט, מען קומט אפאר מינוט פאר ברכות, צוויי דריי פיר מינוט, פינף מינוט, וואטעווער איט איז, וויפיל א מענטש קען סובל זיין, מען קומט, דארף מען אויסזעצן תפילין, און מען טוט וואס מען דארף טון, קומען אין צייט, און נישט ארויסגיין פרי, נישט שמועסן אויך נישט. ברוך השם איז די גאנצע גאנץ טאג געווען אין שול, ברוך השם אסאך מענטשען האבן שוין באהאפן מיט די שול, די אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל האבן א קאווע שפעה סערוויס, און זיין שפע ברכה הצלחה פאר אלע מענטשען אין די גאנצע וועלט, מען האט יעצט יעצט דעם שיעור שבע זיבן דרייסיג. איך שוין מארגן נאכט צווייטע שיעור פון די וואך גייט אויך זיין ביי רבישנס הילף בעזר השם יתברך דעי שיעור איז געווען אין יעצט אמאל מיטוואך נאכט און דאנערשטאג נאכט אין די זומער סארי מיטוואך נאכט אין די זומער יעצט פאר פאר דעם שיעור איך וויל דערמאנען די עולם וועגן מאכן קבלות און יעדער יעדער וואס מאכט א קבלה קען נאכאמאל מחזק זיין די ענין קיינער איז נישט פערפעקט אוודאי

מען קען דאס יום טוב נאך די קבלה קעמפעין אויף מאכן קבלות, עס איז דא צען קבלות וואס מען קען אונטערנעמען ווי מעגליך, און מען קען אויך אליין לייגן אן אייגענע קבלה, די וועבסייט איז ktyt דאט ארג, נאכאמאל ktyt דאט ארג, מען קען זען אויך אין די חסידישע בתי מדרשים, זיי האבן קארדס אוועילעבל אויכעט, מען קען נעמען מאכן קבלה שיקן און ארויס נעמען מעיל.

אונז לייגן צו אמת מיר שוין געקלערט און אמת אזוי ווייטער חיים במערב קריאת שמע וכסה אויכעט ווען מ'זאגט די ברכות ברכות שמע און די ברכות וואס מ'קומט ביינאכט נאכדעם אויכעט אז ס'זאל דארט זיין דורכגיין פאר מצוה אין דעם מנין ס'וועט ביינאכט ביי מערב די שמע עס גייט מיט פיר ברכות.

סאו עניוועי, סאו וואס איז דאס? הן חמירים יוצאין בקע ז פסקי די זומער, סאו ער זאגט די שולחן ערוך אז עס איז מער מחמיר, מער ווי פסקי די זומער, מיט די ענין אויף מעגען מעגען ענטפערען ברכות און אויף סוכות ווען מען זאגט עס. שוין איך האב נאך געשמועסט אין ענין אויך אין סימן י ד סעיף א' נישט לאנג צוריק.

עס וועט גייט עקספלעינען מיט שם אין די אין די קומענדיגע סעיפים אייבערשטנס הילף והן לכם לפרקים ווייל אין ביי פרקים דאס הייסט זייט ביי פרקים יעצט יעצט גיימער זאגן וואס איז ביי פרקים ביי יצא מוירויס צווישן יצא מוירויס וואס

און פארן דיין דיינע געיטס דיינע דיינע שערים די לעצטע ווארט פון פון די ערשטע חלק פון שמע דברים שמיא דברים שמיא און די נעקסטע הפסקה איז בין אל הארץ צווישן אל הארץ און לב היומי אויך וואס מ'זאגט ביי ביי דיני ציצית און אסאך סידורים די ידע זאלן זיי דארפן וויסן אז ס'שטייט אויך למען ירבי עמכם. און די אנדערע צד קען לענגער מאכן די טעגן איז געפרינטעד אין א אנדערע חלק אין די אין די שמו ע א ספר חלק באט גראדע איז עס חלק פון והיו שמועה וועגן דעם זאגט מען על הארץ ולא יאמר איז א בין הפרקים נישט למען יהיה מכם נאך איינס סעיף ב' בין הפרקים צווישן וואס הייסט צווישן פרקים

וגם אויך אויך אם שמיה שהקול עמים קה שמע אויך אויך ווען מען הערט אז די ציבור האלט שוין ביי ישמע ישראל דאס מיינט אז איינער וואס איז טאקע פארשפעטיגט און די הלכה פון קודם כל הלכות איז אז מען דארף פאלאו די הלכות וואס שטייט שולחן ערוך וועגען די נגיעה וואס איז וויכטיג צו זאגען און וואס מען קען סקיפען פאר דערווייל. מיר רעדן שוין וועגן וועגן אנצינדן עס יעצט אין די חלק, דאס איז דאס איז אנדערע אויך א אנדערע ענין וואס שוין שמועס א לאנגע צייט לאנגע צייט צוריק אין דעם ענין טאקע. סאו איינער וואס קומט שפעט טאקע און די עולם האלט שוין ביי שמע די גאנצע צוות וואס קומען אין צייט טאקע, לא יאמר ימוהם אין פסוק שמע ישראל, זאל ער נישט זאגן די ברכה די פסוק שמע ישראל דעמאלטס, אלא יאמר, באט ער קען זאגן מה שיאמר כהנם, ער זאל זאגן די תפילה וואס ער האלט אונז פון זאגן אין א קול רם א הויכע שטימע, בדרך שאומרים א קול שמע ישראל, אין די וועג ווי די ציבור זאגט שמע ישראל, שיהיה נראה כאילו יקוים להם, עס זאל זיין כאילו אזוי ווי ער ליינט די שמע מיט זיי. בעיסיקלי זאגן ווי אז למשל ווען מען האלט די זיי האלטן א שמע ישראל זאל ער זאגן אבער זאל עס פאפען מענטשן ער זאל אטאקע זאגן צו אזוי זאג זאג זאג זאג שמע. ס'דא טייל, כ'מיין ס'איז א אנדערע ענין טאקע, כ'בין נישט קלאר אויף דעם, מען וועט שוין מוזן לערנען אין די אין די קומענדיגע שיעורים בעזהשי ת, בנוגע ווי ס'קען זיין אז אנדערע מפרשים זענען מחלק אויף די שולחן ערוך, און מ'זאל יא זאגן שמע טאקע מיט די ציבור, נאר די ערשטע ערשטע ערשטע שירה שמע ישראל און ברוך שם און דעטס איט איז אווער די גאנצע ציבור. סא בעזהשי ת עס קען זיין די מענטשן וועלן איבערלערנען אין דעם עווענטשעלי די אייבערשטן זעלף באט דערוויילע די ענין איז זאל זאגן ווי ער האלט בקול רם אין א הויכע שטימע. וועט שוין מיט מיר געבן טון נעקסטע וואך ביי רשות זאגט יעצט גייען מיר טון די תפילה פון מיטינג איז איבער טאשע אין געדיש אונז האלטן יעצט אין אין פרק יד גימל די שטארקע די פאוער פון פון תפילה יעצט איבער טאשע אין געדיש נאך אמאל מוז עס קויפן אין די סטארס א גיטע גיטע ספר צו קענען ליינען, קען זיך אויך קויפן אין די וועבסייט איז א בוקשאפ וואס איז בוקשאפ פאבליקעישאנס דאט קאם אזוי ווייטער די פאוער אויף תפילה דורך תפילה איינער האט די כח צו פרעגן די אייבערשטער וואס וואס ער דארף וואס ער ווינטשט מיר אנהויבן צו האבן אזא מינע כח איינער מוז לייגן זיין גאנצע הארץ זיין גאנצע נשמה אונזער תפילה די אייבערשטער זאל די אייבערשטער וויל מיט זיין הארץ ווילאנג ווי איינער טרייט זיין בעסט צו מאכן זיכער אז תפילה איז איז אמת'דיג נישט פעיק די אייבערשטער וועט דאס וועט זיין זיין סעטיספייד און מאך זיכער אז דיין תפילות זענען געענטפערט און די כח פון תפילה איז אזוי גרויס איינער קען מאכן א בקשה וואס איז פארקערט צו די נאטור אדער פון די וועלט. ווען רבקה אמנו איז געווען אן עקרה, האט זי געדאווענט און זי איז געווארן טראגעדיג. אויך די מדרש מרש רבה זאגט, מיט ווען לאה האט געדארפט דארף חתונה מיט עשיו, ער האט רחל חתונה מיט יעקב. לאה האט געוויינט זויער שטארק אז אז דער דער גזירה האט זיך געטוישט, לייער האט גע'חזר'ט מיט יעקב, נישט נאר דאס, לייער האט גע'חזר'ט מיט יעקב פאר רחל, אויכעט לייער האט זיך גע'חזר'ט פאר מער שבטים, און עס איז באגראבן געווארן מיט יעקב אין חברון ביי מכפלה, און נישט רחל וואס איז בעריגט געווארן אין בית לחם. נישט נאר האט ער כח צו טוישן נארמאלע זאכן. ווייל אויך האט ער כח צו טוישן וואס ער האט שוין שוין דיסיידעד די מדרש אין די מדרש אים זענען די משנה מסכת ברכות פרק ט משנה ג' זאגט אז אז א מאן וואס דאווענט אז זיין טויגעדיגע ווייב זאל האבן א זון ער זאל זאגן תפלה תפלה שווא. א פאלשע תפילה. פארוואס? פארוואס? פארוואס איז שוין אין די אין די מום פון א פון א אין די רחם פון א פרוי קען מען שוין נישט טוישן. אבער די מענטש חימה אבער יעצער זאגט אז ביז די פרוי געט געט געט בעת צו וואס ער איז, די אייבערשטער קען טוישן די גאנצע אוטקאם פון א זכות און נקבה אדער פארקערט. די מדרש אין שמות רבה זאגט אז אפילו פרעה געוויסט די כח פון תפילה, ער האט געוואלט דאווענען אז די מכות זאל אויפהערן, אבער די אייבערשטער האט נישט געלאזט. ליקוט שמעוני זאגט אז כלל ישראל וואלט געוויסט אז משה רבינו וועט געשטארבען, זיי וואלטן געדאווענט אזוי שטארק, און די אייבערשטער וואלט. וואלט נישט געהאט די מעגליכקייט צו לאזן משה וועגנעמען פון די וועלט. די גמרא אין מסכת סוטה, דף ב' עמוד א', זאגט אז טרעפן א שידוך איז אזוי שווער ווי קריעת ים סוף. דא אויך, איינער וואס זוכט פאר פרנסה איז אזוי שווער ווי קריעת ים סוף. וואס איז די קאנעקשאן צווישן א שידוך פרנסה און קרית ים סוף? פאר די אייבערשטער גייט שפאלטען די וואסער פון כלל ישראל ביי קרית ים סוף, האט מען געדארפט דאווענען פאר עס צו געשען, און סימילערלי אויך דא, די אמאונט פון געלט איינער גייט באקומען ראש השנה איז די סיי ראש השנה צייט, אבער איינער. איינער וואס מוז דאווענען יעדן טאג פאר זיין פרנסה, זאל איך האב דא פֿערציק טעג פאר פאר פאר א בעבי איז ווערט איז קאנסיווט, ס'איז גערעכנט מער ווען איינער וועט גיין חתונה האבן, אבער מ'מוז דאווענען צו זיכער פאר שרעק טאקע. ווען איינער איז יעצט אין די וואך איז ממש בדוק בנצר איך האב געהאט ליינען די די לעצטע פאר שורות יעצט פון די פון די וואך שיר מיט וועלן מינינג די וואכ'ס פרשה איז באלטעס מעשה און מיר גייען רעדן אפאר מינוט וועגן דעם אויך ווען איינער האט געהארגעט ביי מיסטעיק ער איז געשיקט געווארן צו עיר מקלט די איינציגע וועג וואס ער קען ארויסקומען פון די אונטער מיין קארן גארנישט גייט שטארבען דער מדרש די משנה זעכטס מאכערס מישן א פרק בית משנה וואו זאגט אז די מאמע האט א כהן גדול וואלט געגאנגען וואלט געגאנגען צו די מקווה צו געבן מענטשען וואס זענען וואס וועלן באהאלטן אין די מקווה געבן עסן און קליידער אז זיי זאלן נישט דאווענען אז זיי אז די כהן גדול זאל שטארבען מיר זעהן פון דא אז די כח פון תפילה איינער וואס איז געהארגט געווארן ביי מיסטעיק האט די כח צו דאווענען. אז אפילו די הייליגסטער מענטש דער כהן גדול קען שטארבן, זאל שטארבן פאר זיין צייט, אזוי דער הרגענער, אזוי דער מערדערער קען ארויסגיין אפילו פון איר מקלט. ס'איז דא מפרשים וואס פרעגן וועגן עסן און טרינקען, זיי וואלן נישט געדאווענט אז דער כהן גדול זאל שטארבן? די ענטפער איז אז אפילו זיי דאווענען פאר דעם ס'איז נישט פאר איינעם מיט א פולע הארץ בכלל. אויך מיט נגיעה פארוואס א כהן גדול'ס מאמע טוט עס, די תפלת ישראל, מסכת מכות, יח און יחון, פר' כרם, לערנען וועגן דעם נגיעה פארוואס זיין ווייב קען נישט טון עס, דאס איז בן יהודה, בן יהודה, מסכת מכות, דף, דף יח עמוד א'. סאו וואס מפרשים וואס זאגן אז דער כהן גדול'ס ווייב האט נישט געברענגט קיין עסן ווייל זיי מיין מאמע האט מער מער רחמנות פאר זיין זון מער ווי א ווייב צו איר מאן סאו מיר זאל זאגן אז דער כהן גדול זאל וואלט געדארפט שוין געדארפט גיין צו איר מקלט און אויסגעבן עסן ווייל זיי זענען צו ביזי מיט די עבודה, כפי ר' חיים קנייבסקי זצל. דער חתם סופר זאגט אז די מאמע וואס האט זכי' צו האבן אזא יונג אזא קינד וואס איז געווארן כהן גדול בעט די עזות מאכן זיכער אז זיין זון שטארבט נישט. אויך דער פר' יפת במדבר און פעידזש טרי עיטי טו זאגט אז די כהן גדול איז נישט זאגט צו נישט זאגן וועגן די מענטשען זענען איר מקלט פארוואס וואלט איר מיין ווייך געמאכט נאר מ'האט געזאגט דאס איז מאמע און נישט מיר זאגט מענטשען זאגן אז די מאמע געבן עסען ווייל ווייל זיי האבן געדארפט טון א בעסערע דזשאב און ווייזן איר זון וויאזוי צו דאווענען ווי א מענטש אינדערהיים. טא ווען דער כהן גדול וואלט געדארפט זען ווי מען זאל דאווענען ווי א מענטש, ער וואלט געדאווענט, ער וואלט געדאווענט צו זיין אינעם דור, נישט צו אפילו הרג'נען אפילו ביי עקסידענט. וועגן דעם די מאמע געבט עסן. נאך איינס, דער חזון איש זאגט אז פאר די צווייטע וועלט מלחמה די אייבישטער האט באהאלטען די די גאנצע דיזעסטער ווי מ'זאגט און די גאנצע שלעכטקייט וואס איז געשען וואס איז געווען חרוב מאכען די יוראפיען אידן. טאמער זיי וואלטן געוואלט געוואוסט, זיי וואלטן געדאווענט און אייבישטער וואלט נישט געקענט טון דאס. די האלאקאוסט. זאגט סומער שרייבן אז ארץ ישראל, די נאציס האבן נישט אפגעריקט בכלל, אפילו איי זיי זענען געווען אויפן וועג צו גיין אינוועידן די קאנטרי, ווען די מאמענט איז געווארן געוויסן אז ס'איז געווען דא ממש סאך געהייערונגען אין יוראפ, און די דזשערמען ארמעי איז געקומען, מענטשן פון די גאנצע קאנטרי אנגעהויבן צו דאווענען, אסאך מענטשן זענען געגאנגען צו קיין קבר אור החיים און געלייענט די ספר תורה, און א טייל ציבור האבן גוזר געווען ביז די גאנצע גזירה איז אוועקגעגאנגען. די אייבערשטער זאל דוקא העלפען אז דעם זכות זאל קומען השפעות טובות און אלעס זאל זיין געזונט זאג מענטשען טאקע וועגען דעם שיעור עס איז זייער וויכטיג אז מענטשען ווייסען דאס דערפון לאמיר טאקע זיין מעביר אין אים זכות זאל זיין און השפעות טובות א גוטע נאכט.